Deýl Karnegi, Mümkinçilik elden bermezlik we ukusyzlykdan gutulmak barada, ikinji bölüm. Göwrämiziň sarp eden energiýasynyň ornuny doldurmak üçin peýdalanylýan adat. Uky ekendigini bilýäris. Ýöne uky üçin myradama näçe wagt talap edilýändigini bilmeýäris. Biz umuman uklamagymyz gerekmi ýa-da ýokmy, ony hem bilmeýäris. Siz muny hyýalparazlyk diýip pikirlenýärsiňizmi? Birinji jahan urşy wagtynda Paul Karn diýilýän bir wengriýa esgeri başyndan ak ýaralandy. Ok ony beýnisiniň öň tarapyndan ýaralapdy. Ol sagalyp gitdi. Emma gyzyk ýeri bolsa, ol uklap bilmeýärdi. Doktorlaryň etmedik amaly galmady, hatda gipnoza çenli bardylar. Emma Karl gözüni hem ýummaýardy. Olar ony köp ýaşamaz diýip netije çykardylar. Ýöne Karl olaryň netijesiniň ýalňyşdygyny görkezdi. Ol özüne mynasyp iş tapdy we uzak ýyllar sag-salamat ömrüne sürdi. Ol ýerinde ýatar, gözlerini ýumar we dem alardy. Ýöne ukudan bolsa nam-nyşan ýok. Onuň keseli tebigat syry bolup, uky baradaky düşünjelerimizi garyşdyryp taşlady. Ukusyzlykdan aladalanmak, ukusyzlygyň özüne seredende köpräk zyýan ýetirmegi mümkin. Diňleýjilerden Aýryssandr ukusyzlygy sebäpli öz janyna kast etmekçi hem bolupdy. Dälirermikäm diýýädim, diýdi ol maňa. Öňler men daş ýaly atyp oklaýardym. Hatda bu düýnki sesine hem oýanman, köplenç işe gijä galýardym. Başlygymdan her gezek käýinç eşidýärdim we men işimden aýrylyk galmakdan gorkýardym. Barybir şu çyrgalyş bu deňlik başyma öten bela boldy. Onuň üznüksiz jyrlaýşy hiçem gowy görmez. Ol tarapdan bu tarapa dönüp ýataryn. A irden bolsa kesel ýaly bolup turýaryn. Sekiz hepde azap çekdim. Akylla nazar ýaly bolupdym. Köplenç gijeler öýde gezýärkäm, aýnadan özüm taslap öldürsem diýip oýlanýardym. Ahyry men bir ömürlik tanyş doktoryň ýanyna bardym. Ol maňa, Gynansagam men saňa kömek edip bilmeýän. Hiç kimem saňa kömek edip bilmez. Çünki özüň özüňi şu ýagdaýa getiripsiň. Öýüňe bar-da gijeler ýatyp ukla. Eger-de ukyň gelmese bu hakda oýlanmagy unut. Tüýkürdim bu ukusyzlyga. Ertire çenli uklamanam ýataryn diý-de ýatyber. Gözüňi ýumup, rahat ýatyryn, gynanamok. Şonuň üçinem men barybir dem alýaryn diýdim, Sim ýatyber! diýdi. Men oňa işgär hem etdim we iki hepdeden soň uhlaýan boldum. Bir aýdan soň sekiz sagatdan uhlap başladym we göwnüm enjaldy. Aýlan aslynda ukysyzlyk däl. Arada jandan doýrupdy. Howpsuzlygyňy duýmak ýagşy ukynyň bir şertidir. Ybadat etmäge öwrenen adam üçin doga okamak we ybadat etmek aklyňy oýaldýan we nerwiňi rahatlandyrýan iň mynasyp tebigy zatdyr. Ukusyndan juda bolup, Adamlar öz janlaryna kast eden wakasy hijem bolmandy. Hiç kim we hiç haçan muň ýaly etmeýär hem. Her nähili dyrmap dyrmaşmasyn, tebigatyň özi adamy uhlamaga mejbur etýär. Ol bizi uhlamazlyk üçin däl, belki, köpräk iýmezlik we içmezligimiz üçin mümkinçilik berýär. Ukusyzlyk belasyndan janyň dynç bolsun diýseňiz, ine, şu zatlara amal ediň. Birinji, eger ukyňyz gelmese, Samuel Untermaýel ýaly iş tutuň. Ukyňyz tutýança işläň. Ikinji, ukusyzlyk entek hiç kimiň janyny almady. Ukusyzlykdan görä, ony oýlap aladalanmak köpräk zyýanlydyr. Üçünji, Ukusyzlykdan ezýet çekseňiz, doga-ybadaty köpräk ediň. Dördünji, Bedeniňizi zorukmakdan goraň. Bäşinji, Bedenterbiýe bilen meşgullanyň. Uka garşylyk görkezip bilmez ýaly derejä ýetýänçäňiz, özüňizi ýadadyň. Elbetde, öz içimizde berilýän maslahat. Ýatmazyňyzdan ozal arbaly iýiň. Bal siziň ukyňyzyň rahat we süýji bolmagyna kömek edýär. Siz Deýl Karneginiň Mümkinçilik elden bermäň atly kitabynyň audio ýazgysyny diňlediňiz. Ýazgy E-Star Studios tarapyndan ýazga geçirildi. Wideomyz göwnüňize ýaran bolsa, Laýk basmagy we kanalymyza agza bolmagy unutmaň.